Na Nyankopɔn deɛ saa na ɔyɛ n'adeɛ. Ɛɛ, mewɔ yere a yɛfrɛ no Naomi, na ɛnam awareɛsɛm nti, na ɔde Naomi Obeng, a ɛyɛ Elder Obeng a ɔwɔ Committee 12 asafo mu, SDA, ɛɛ, ne ba baa, ɛna meware no. Na seesei deɛ yɛfrɛ no Naomi Asabere Frimpong, ɛnam sɛdeɛ yɛn, yɛn amammerɛ ne yɛn nhyehyɛe teɛ no nti, enti, maware. Na mewɔ mma

Woahu sɛ ɛtɔ da bi wɔ hɔnom a, mmabun no, yɛn dwumadi a yedi wɔ ICC asafo mu no ne sɛnea yesi yi yɛn yam, eyi fɛreɛ yɛn a yɛba fam ne sɛbe wɔn a yɛbu wɔn sɛ ebia wɔyɛ nkwadaa anaa obi a anka ɔnka ho koraa. Yɛn a na bebree no ara dwen sɛ sɛbe mma no da so no ase deɛ, ɛbɛyɛ bi a,

a ɔwɔ mmofra mmiɛnsa. Ne yere eh-eh-eh-eh-eh-eh, ɛnkyɛ biara ɔbɛyɛ dɔkta. Ah, ɛnkyɛ biara ɔbɛyɛ dɔkta. Me-me-me, ɛnnɛ no deɛ, eh, me-me-me, me ara na me-meka, ɛnkyɛ biara ɔbɛyɛ, seesei afa mpo no o-o-o, eh, ɔnni Ghana ha. Na sɛ yɛreka nokorɛ pa ara wɔ Ghana ha, youth dwumadie a yɛdi, training ahodoɔ a ɛkɔ so a, mɛka sɛ obi a ɔbɛka sɛ onnim January anaasɛ onnim asa bere no, na ebia na asɔre no afei na yɛate anaasɛ na ɛyɛ company church, afei na ebia yɛyɛ no organized church. You have worked with several union directors.

Prominent figures bi a ɛnnɛ wɔabɛyɛ mpanyimfo wɔ asafo no mu a wɔfaa wɔn nsɛm wɔ nteɛ kwan so. Ma menhyɛ aseɛ mfiri wɔn a wɔadi sɔfoɔ a wɔasan abɛyɛ me boss because seesei I work under them, ɛyɛ youth directors.
Seesei yɛwɔ Southern Ghana Union, yɛwɔ asɔfoɔ. bɛyɛ nnan a wɔfaa me nsam wɔ nteteɛ mu a wɔatumi arise ara bɛdi sɔfoɔ awie no abɛyɛ youth directors. Wokɔ Volta, Volta North, Volta South, youth directors mmienu no nyinaa me traini wɔn wɔ Valley View, me traini wɔn wɔ Valley View, ɛyɛ Pastor Blessing ne Pastor Hickson. Wɔn mmienu, Pastor Hickson deɛ ne pɛ nso nyaa yɛfrɛ no Gawagale. Old Soldier, nti ɔno ne Pastor Blessing ɔmo faa me nsam wɔ ntetee mu ɛna ɔmo aba Arise aba abɛdi sɔfoɔ. Na ɛba asɔfodie mu nso a, sisi a sɔfoɔ baako a waba a ɔyɛ adwuma paa yie yɛ Pastor Afeke, ɔno nso so me tetee no wɔ Madina, Labone, Labone district a Mefaa mede no faa Master Guide nteteɛ mu a seesei ɔno nso so yɛ District Pastor a mate sɛ ɔyɛ adwuma wɔ Ebriw Territory mu hɔ paa a ɔyɛ adwuma. Asɔfoɔ no ne mpaninfoɔ no deɛ wɔn dɔɔso, wɔn dɔɔso na ɛberɛ nti no na maka mmiɛnsa yi. Na ɛba youth mu a, eh, mɛtumi aka sɛ eh, eh, ɛkate across, from south ha up to north, mennim baabi a menkɔeɛ. Makɔ as far as Sahwi. Sahwi no, the first time a mewuraa hɔ no, yɛde me kɔɔ baabi a yɛfrɛ no Nzaora. That was the first time I had heard that name. Yɛde me kɔɔ, mekɔ trainee nti ma traini Sahwi ara ato Boodi area hɔ nyinaa akɔ ara akɔduru Aboboyaa a ɛyɛ eh, Bonsu district. Ɛhɔ nyinaa makɔ hɔ nyinaa. Ɛhɔ nso so wofiri hɔ a na wokɔ Cote d'Ivoire. Ɛna ɛba ha a, Aflao. ara ato yɛn bɔdae so nyinaa nso matwe ani. Makɔ ara akɔgya asekan ɛhɔnom nyinaa, matwe ani. A almost nnipa no dɔɔso, nnipa no dɔɔso. Wɔn a wɔbɛn me nan ho pa ara a mɛtumi akae deɛ, ɛɛm, yɛkɔ Seaview asafo mu a, ɛɛm, almost wɔn a wɔyɛ youth leaders wɔ hɔ seesei deɛ, Almost wɔn nyinaa faa me nsam wɔ nteteɛ mu. Erm district yi a ɛwɔ yɛn kran ha yi paa deɛ youth leaders dodoɔ no ara no wɔn nso faa me nsam wɔ nteteɛ mu. Nnipa no dɔɔso na ne nyinaa yɛ Nyankopɔn mmoa a ɔde boaa yɛn ne nteteɛ a ɔde maa yɛn nti. na ɛmaa yɛn nso yɛdii dwumadie wei a yɛatumi de aboa ama mmabunu kuo no nso akɔ so abɛduru saa bere yi. Ɛɛ, nnipa no deɛ meka sɛ mebɔ din, ahwɛ a mebɔ obi din ma mo obi din a, ɔbɛka sɛ ei, ɛsei deɛ me director koraa ɔnkae me anaasɛ ahaa, ɛno nti na meka nnipa no dɔɔso, nnipa no dɔɔso no. Sɛ yɛ a menkɔbɔ obi din ngya obi na ɛnkɔfa asɛm biara mma but mɛtumi aka sɛ Nyame adom nti no, yɛfa ɔman Ghana yi a, Both the Southern and the Northern Unions tuu ne deɛ, menkae baabi a menkɔeɛ, region korɔ a menkɔɔ so no, ebia ɛyɛ new ones yi a yɛrebɛtete yi na ebia menkɔɔ so, but ten regions yi a ɛwɔ hɔ dada yi deɛ, matwa so nyinaa ahyia a makyerɛ adeɛ ara. Na deɛ ɛyɛ nwanwa ne sɛ, even aberɛ a yɛkɔɔ Kamporee, wɔ Togo, yes, ɛyɛ I think ninety two hɔ baabi, yɛkɔɔ Kamporee no, anwanwasɛm ne sɛ saa berɛ no body ketewa yi ara na nnipa a whole ward, yɛ ward kakraka yi, Pathfinders nyinaa no na yɛse me na me nkɔmande, na wohwɛ na Frenchfoɔ wɔ mu, na Englishfoɔ wɔ mu, na yɛse me nkɔmande ma obiara nte aseɛ, na na it was a nice experience, na aseresɛm ne sɛ Though adwuma deɛ me yɛe but me ba bɛduru fie no me bɔ wɔ a na mogya nko ara because body yi na wo hwɛ from ninety two up to saa bere yi a na wo gyina nnipa dɔm wei anim wo commande a na wa wo bɛhu sɛdeɛ ɛsisiɛ nso Nyame adom kakra kakra yɛ afa mu ara aba abɛsi saa bere yi nti dwumadie no deɛ sɛdeɛ Nyame de hyɛɛ yɛn nsa no yɛayɛ atete nnipa dodoɔ no ara ma binom abɛdi sɔfoɔ arise akɔyɛ directors of various departments a binom nso yɛ bosses in their various companies. A, mekae sɛ ɛberɛ bi master guide baako yɛfrɛ no Asibe, ɛɛ, me trainee no wɔ master guide school a mekyerɛɛ no no tan na ɛberɛ bi soe maa n'adwuma mu a ɛyɛ Harbour, ne first adwuma a ɔnyaeɛ no, wɔn a wɔkɔɛ all their certifications were good, wɔkɔɔ interview obiara paaseeɛ, they needed to get somebody who was unique amongst them, ɛnam sɛ ɛyɛ mpoano adwuma anaasɛ ship mu adwuma anaasɛ. ɛyɛ freight ho asɛm nti no, they needed somebody who could do something with their hands a ɛyɛ related to the field that they were going. Ɛnam sɛ na wɔasua knot tying ɛwɔ Master Guide School nti no, yɛmaa wɔn rope sɛ wɔn ancor one speed boat. Wɔn a wɔkɔɔ interview no nyinaa, academically they were excellent, but na wɔnni that skill no. Ɔsɛesi bɛgyee ahoma yi ara papapapapa. Nɔ tan a yɛkyerɛɛ no no, ɔde Ankɔɔ speed boat no ma sɛsi a me ne wo kasa yi. Wayɛ adwuma wɔ hɔ more than ten years ama ɔno nam so koraa atumi abue ɔno ara ne company in the same industry a Nyame aboa nti adwuma no deɛ Nyame adom yɛayɛ bi ara fine a yɛgu so nso so reyɛ. Yɛ me hu biribi fa central bank ho. Oh me nua medase eh central bank ɛho asɛm deɛ ɛwa koraa kyɛn ntɛbi a yɛayɛ nyinaa nanso so sɛdeɛ waka no. Erm Central Bank hyɛ aseɛ sɛ Kenda Bank na ɛwɔ Bawleshi. Aberɛ a na mete Bawleshi no, Bawleshi asafo na meboaboa mmabunu no ano na mede wɔn tee Kenda Bank. Enti aberɛ a mebaa asɔre, mehyɛɛ aseɛ baa asɔre wɔ Prince Manuel a meyɛ me nneɛma no na mehunu sɛ mmabunu no dodoɔ no ara no wɔn ani gye youth no especially the bank session no but wɔn nni trainer enti no I decided sɛ sɛdeɛ ɔmo anya obalation no na maboa ama ɔmo ayɛ band education then let me bring it out na obiaa anya bi anya ɛho anigyeɛ nti mmɔfra no a na ɔmo ani gye ho no afei yɛ starte yɛ rehearsal wɔ union sorry union compound hɔ ɛyɛ prince manual ɛno nti saa berɛ no mu no na meyɛ m'adwene sɛ ɛnam sɛ yɛrefrɛ nnipa ahodoɔ pii afiri mmeammea ahodoɔ aba no nti ɛneɛ instead of tender band no Eh, edin no mu edu dodo. Eh, obi te wɔ baabi a ɔse thunder, agradaa. Enti na afei ɛyɛ ayɛ huhuuhu ne yɛse ɛneɛ yɛbɛ change din no. Na ɛnam sɛ ɛyɛ mmabunu nyinaa ne ɛhia obiara nti no, ɛneɛ yɛnyɛ no Youth Central Band. Enti ahyɛaseɛ no, yɛyɛ yɛn adwene sɛ nka yɛde rema Union no koraa mpo. Na Union, aberɛ no, saa aberɛ no na Pastor Thompson wɔ hɔ, na ɔse, eh, Union nni asɔre, enti yɛmfa nkɔ dan conference mmom, conference na ɛwɔ asɔre na wɔarepɔɔte ama Union. but yɛde kɔeɛ no conference nso se ɔmo nni ho akadeɛ a ɔmo bɛtumi de aboa yɛn nti yɛ deɛ yɛnyɛ yɛhia biribi a ne yɛabɛka akyerɛ ɔmo but ɛnam sɛ mmabunu pii ani gye ho no nti I decided to hold it myself nti me ne me yere ne yɛkaa yɛn sika ne yɛn resources kakra bɔɔ mu ne yɛyɛ adwene sɛ yɛde bɛhyɛ central bank ase nti yɛtoo ɔba no maa nnipa ahodoɔ pii ɛmaa nnipa ahodoɔ pii baeɛ. Yɛde nhyehyɛe ahodoɔ gu hɔ, na nhyehyɛe no mu no yɛtrɛni yɛn ho ara ma ɛkɔduru berɛ bi sɛ, ɛwɔ mu sɛ ne yɛnni akadeɛ even na ɛbɛsi saa berɛ yi, mmɛn ne ntwene a yɛ use nyinaa yɛsrɛ na yɛde ayɛ. But yɛtrɛni yɛn ho ara kɔduru berɛ bi sɛ, sɛ wofrɛ yɛn dwumadie a, performance a ɛbɛba no, eh, sɛ yɛnto police banner anaa eh, army central banner na ɛbɛka kakra. Nti afei na nnipa pii frɛ yɛ for programs, na ɛno mu no na yɛde hyɛ yɛn adwenem sɛ, Ɛwom sɛ ɛyɛ private unit deɛ, nanso so yɛn botaeɛ sɛ akwahenfoɔ ne sɛ yɛbɛgye akra. Ɛno nti yɛde yɛsii yɛn ani so sɛ yɛbɛkɔ akɔyɛ crusade na yɛate asafo. Nyame boa yɛde yɛkɔɔ Bɔdwease district ma kuro bi a yɛfrɛ no Kwame Kwei. Yɛkɔɔ hɔnom camp December bi kɔyɛɛ crusade ma seesei a me ne wo kasa yi me ne da akwahenfoɔ asafo wɔ kuro no so ɛnam Central Bank dwumadie a yɛdiiɛ nti. Na. Ɛno akyi no, yɛtee asafo no nne de hyɛɛ Bɔdwoase District no nsa ne yɛbɛtoa yɛn Central Bank dwumadie so. Ɛnam yɛn dwumadie a yɛdiiɛ no nti no, ɛmaa Hope Channel a ɛyɛ yɛn SDA yɛn channel a yɛn nyinaa yɛhwɛ yɛn asafo ho dwumadie no wei ne 3ABN de ɔtoma maa yɛn union, ɛyɛ Southern Ghana Union sɛ wɔrepɛ youth band a wɔbɛtumi ayɛ performance na nka wɔanya coverage de abrɛ wɔn. nkɔmɔ a ɔma ɛɛ ama obiara hwɛ bi na ɔtoma no baeɛ no yɛyaeɛ so na ɛsaa bɛsiiɛ ɛnam sɛdeɛ ne ne asi abuilde yɛn ho akɔduru no nti nti ɛmaa yɛyɛɛ a recording in our uniform kɔmaa Hope Channel ne 3ABN a ɔmo use de yɛɛ youth program kyerɛɛ Ghana nso so deɛ yɛbɛtumi ayɛ in terms of the parade works and band ɛno mu no Ɛɛm, Central Bank dwumadie mu no, na yɛwɔ yɛn tirim nso sɛ ɛnam nteteɛ a yɛanya no nti no, akwanya biara ba wɔ baabiara a, yɛtaa sɛ yɛbɛpuhyi obi nso ahyɛ hɔ. Ɛno nti, berɛ a service recruitments ahodoɔ baeɛ no, wɔn a na wɔayɛ excelling in the band a wɔn ani gye services no ho no, yɛtraa sɛ yɛbɛboa wɔn ama wɔn nso so atumi anya baabi ahyɛ. Seesei a me ne wo kasa yi, Central Bank mu no, menni koraa no, mewɔ nnipa bɛyɛ nnum a wɔwɔ central bank mu a wɔanya akwanya into the security services a ebi wɔ sogya, ebi wɔ ebi wɔ army, ebi wɔ navy, ebi wɔ air force, ɛna ebi wɔ ɛɛm ɛɛm ɛɛm immigration, ebi nso wɔ customs a meyɛ gyidie sɛ afei mu koraa yɛbɛnya bi wɔ prisons. ne fire nyinaa ɛnam sɛ they are still going through the process a mewɔ gyidie sɛ ɛnam tete a yɛnnya no nti no ɛbɛma wɔn nso so atumi afa mu nti Nyame adom nti no yɛatumi a traini mmabunu no pii ama wɔn a wɔn ani gye security services no ho deɛ yɛpusi bebree ahyɛ mu aside ɛno no kane bi no na nkurɔfoɔ wɔ adwene bi sɛ sɛdeɛ wokaeɛ no central bank ɛyɛ wɔn a wɔn nni hwee yɛ ɛna na ɛjoin central bank wofa the population of central bank a mɛtumi aka sɛ the least The least educated person wɔ hɔ koraa no yɛ SS graduate, least yɛ SS graduate. Nti na yɛ main aim nti yɛbɛ make sure sɛ at least wo ba no, ɛwom sɛ abɛn na wo ba bɛbɔ but ɛnkɔyɛ hyabɔ group a ɛba a na wo nam mu ɛba a na mmom wodwene wo nkwagyeɛ ho no na wodwene w'abrabɔ nso ho. Nti we always push for you to either get a job to do, get eh into any of the services, or further your education. Sesei ara yɛn mu dodoɔ no ara wɔ tertiary institutions a wɔn ebi awie reyɛ adwuma, ebi nso so gu mu a wɔgu so resua adeɛ wɔ various tertiary institutions. Enti yɛn nyinaa yɛba bɛhyia a, ɛnam sɛ panin no a ɔdi anim no ankasa yɛ aserewa ne ne mma, ne ho nketenkete nti no, wohu wɔn a wɔakanyan no na wɔabɛka sɛ yɛn nkwadaa nketenkete, but ɛmu mpanimfoɔ wɔ mu a ebi aware. a ebi nso so nwareeɛ na mmom wɔasi awareɛ kwan so a wɔreyɛ nhyehyɛeɛ nti, ɛnyɛ ekuo a ɛte hɔ kɛkɛ na mmom yɛayɛ dwumadi ahodoɔ pepree. Mekae pa ara sɛ berɛ a SDA dii one hundred and twenty five years no, Central Band yɛɛ biribi soronko maa me Meda Akwaɛmfo Asafo a sɛ menim sɛ yɛwɔ any record wɔ asafodi mu a, ɛwɔ sɛ ɛka ho bi. Mekae sɛ ACC, saa berɛ no na yɛfrɛ no, ɛɛm South Ghana Conference, ɔmo kɔ Ho, ɛhɔ na ɔmo kɔ dii ɔmo 125 anniversary no, na yɛ ti a anyɛ yie, sɛɛ na saa berɛ no President Mahama na na ɛwɔ so, na na ɔɔdi dwumadie bi wɔ Ho hɔ, ɔmo House of Chief, ɔmo fie baabi a ɔmo di dwumadie no ɛne ɔmo Jubilee Park no pɛp ɛbɔ ho, ɛnti yɛwɔ hɔ nom a yɛɛdi 125 anniversary no. Aa na yɛtee sɛ ɔmanpanin aba hɔ na information a ɛfiri conference baeɛ ne sɛ yɛnhia youthful biribiara wɔ hɔ. Meanwhile nso na mate sɛ yɛbɛkyekyɛ tracts nti mennim kwan a ne yɛfa so akɔkyekyɛ tracts no but yɛse yɛnhia youth biribiara wɔ hɔ. Nanso so ɛyɛ Accra East District yɛ wɔn adwene sɛ Ɛwom sɛ conference no aka deɛ, nanso so ɛnam sɛ yɛbɛkyɛ tracts na wɔmpɛ sɛ wɔte Accra East anim nti no, wɔsan bɛfaa Central Bank sɛ yɛne wɔn nkɔ. Enti yɛn deɛ, yɛhyɛɛ yɛn uniform and we went in the name of Accra East. Afei yɛkɔduu hoo a, yɛhwehwɛ, menam koraa mpo na mehwehwɛ car a ɛde yɛn baeɛ, ɛfiri sɛ na me mmɔfra no bi se kɔm de wɔn, enti mehwehwɛ car a ɛde yɛn nneɛma baeɛ na makɔyi aduane ama wɔn. Meteeɛ ara ne sɛ baabi a yɛreyɛ program no, Kɔfoɔ bi rebɔ national anthem tantaantan bi nti afei ɛmaa me werɛ hoe sɛ ah na yɛnfoɔ no a yɛyɛ SDA foɔ deɛ national anthem deɛ ɛfa yɛn ho bɛyi nti yɛnenam mu na nkɔfoɔ keka sɛ ah president yere aba president aba rumour saa na mese merekɔ akɔhwɛ mɛduru hɔ a president Mahama na ɛgyina hɔ yi na mmeranteɛ bi a wɔn ka wɔn ho bom wɔn nhyɛ da nhyɛ uniform saa wɔn tee sɛ yɛreba hɔ no ɛnam youth ho dɔ nti wɔn ka wɔn ho bom nnipa bɛyɛ ɛnu ɛdu bi. na wɔn kɔn ho boom sɛ wɔn de mmɛn reba. Tɔ wɔn tee sɛ president ba a wɔn ɛnam ɔman nhyehyɛeɛ nti no wɔn rebɔ anthem de awɛkam president animguaseɛ pɔtɔɔ. Nti afei na ama SDA din no a yɛnim sɛ SDA foɔ deɛ wɔn wɔ formidable squad bi a they do their thing like the military wɔn wɔ standards a wɔn tumi boa afei ayɛ animguaseɛ na ayɛ ohuuhu wɔ dwumadie no ase ei base yɛhu sɛ SDA youthfoɔ bi hyɛ uniform no but na ɛhyɛ conference no nso tiri mu sɛ Youthfoɔ biara, yɛhia youthfoɔ, ɔntena a ɛyɛ den sɛ wɔbɛba abɛ approach aka sɛ sei na asi nti yɛnyɛ. Nanso so Nyame adom no, panin baako ne me bɛkasaeɛ. Saa berɛ no na ɛɛ Accra East District no panin no aka akyerɛ me sɛ wɔn na ɛde yɛn baeɛ nti biribiara ni a yɛmma mɛka nkyerɛ wɔn. Nti panin baako baa mmabunu no hɔ bɛka kyerɛɛ wɔn sɛ oh, President Aba yɛpɛ sɛ mo nkɔbɔ na ɔse o daabi o Accra East foɔ na ɛde yɛ baayɛ yɛ pɛ linso so ni hɔ nti gye sɛ ɔba President nso aba abɛduru animguaseɛ number one ɛwɔ sɛ nka yɛte SDA anim kakra nti kasa tenten awieɛ nyinaa ne sɛ ɔmo ne me bɛkasaɛ na me se ok sɛ ɛyɛ Nyame adwuma deɛ wontumi ngu Nyame anim ase saa ɛno nti me frɛɛ mmabunu yi na yɛkaa yɛho boom na me nua deɛ ɛsiiɛ ne sɛ ɔmanpanin kasa wieɛ a yɛn sɔfoɔ saa berɛ no na Pastor Lamy na ɛyɛ president, ɔbɔɔ mpaeɛ maa ɔmanpanin wieeɛ no, anthem bi a Central Band bɔɔ wɔ Ho abɔntene so no, yɛbɔ wieeɛ, ɔmanpanin sɛ ɔba bɛkyeaa yɛn, ɛfiri sɛ ne maame a ɔtetee no yɛ SDAni, nti ɔreba abɛkyea yɛn because wahu SDA foɔ. Ɔbaeɛ no, there was no intention of donating anything to the church because ne yɛ invite no for the main one. ɛyɛ Kumasi Accra Sports Stadium nti ne yɛnim sɛ ɛhɔ deɛ ɔba a definitely you will do a donation or something nti wei deɛ na ɛyɛ nkyea kɛkɛ in the passing. Yɛbɔɔ anthem no wieeɛ no ɔmanpanin danee n'ani san bɛgyee microphone san kaa sɛ for the performance of the Central Band ɔmaa yɛ union yi I think ten thousand cedis a yɛ union president gyinaa hɔ gyeeɛ ɛɛ daa ase nti na band no te asafo no anim in a very special way. Ɛnam saa nti no, 125 anniversary main one no, awerɛhosɛm ne sɛ yɛamfa youth biribi anhyɛ dwumadie no mu. Nanso so we are determined sɛ sɛ bi me nda akwanfuo adi 125 years wɔ Ghana deɛ, yɛntumi nyi mmabunu kɔ mfi mu because Sasa story no mmabunu nso ka ho. Nti we trained the central band and an additional squad in a very special way sɛ wɔbɛte asafo no anim. Na that Friday to the Sabbath no, na ɛyɛ holiday. Six o'clock na mmabunu yi aduru Accra Sports Stadium akɔyɛ rehearsal. Na wɔrefiri hɔnom no, ɛna yɛn Union President a ɛyɛ Pastor Lami ne the then Executive Secretary Pastor Edu Gyamfi bɛtoo yɛ wɔ Accra Sports Stadium sɛ wɔrebisa yɛ sɛ, Ah, deɛ nti na yɛwɔ ha? Ɛne yɛ sɛ, Oo, ɔkyena program nti. na yɛwɔ hanom. Ɔse, Ah, nti yɛba bɛyɛɛ dɛn? Yɛse yɛbɛyɛɛ rehearsal. Afei na mobɛyɛ anaasɛ moawie? Me ne wo ka sɛ, me nua, na abɔ seven thirty. Ne yɛka kyerɛɛ no sɛ, Oh, it's almost eight o'clock. Yɛhyɛɛ sɛ eight ne yɛapɔn, nti yɛrepɔn ara no no. Ɔse in his whole life, ɔnhuu sɛ mmabunu bi yɛ serious and so committed to duty sɛdeɛ Central Bank ayɛ no. Ɛno nti hɔ no ara no, ɔfrɛɛ Adventpress ma wɔde mmabunu. Kuo no AY din kaa one twenty five anniversary program no ho ma Saturday no yɛ pɛɛfɔɔmee yɛ na it was live on GTV nti nnipa pii hu yɛ ɛma me senior officer SW Kamal koraa hu yɛ because saa training no ɔna ɛba bɛ training yɛ ɔhuu yɛ no ɔfrɛɛ yɛ after the program ɛkaa sɛ yɛayɛ adeɛ paa na yɛ nte asafo no anim saa na yɛ nim sɛ Nyame adom nti ɛberɛ bi Nyame ani bɛba nyam ama yɛ yɛ din no, ɛbɛkɔ soro. Na awerɛhosɛm a ɛwɔ ban no ho ne sɛ, sɛdeɛ mekae no, me nua, mmabunu no wɔ mu, they are very much committed, very good in playing the instruments, but yɛnni hwee. Drum koraa, yɛnni bi. Program bi a yɛbɛkɔ akɔbɔ biara no, yɛkɔsrɛ. Yɛkɔsrɛ drum firi asafo wei, na yɛakɔsrɛ mmɛn afiri wɔn a wɔwɔ bi ne nnipa ahodoɔ pii hɔ. Nti da biara no, sɛ program ba putupru na wɔse yɛkɔ a, yɛntumi because we don't have anything. Nti aberɛ biara no, yɛ a ne yɛde ɔtoma no ma mpanimfoɔ ne wɔn a wɔn nsam wɔ bi sɛ wɔmmra yɛn mmoa na kakra a ɛwɔ wɔn nsam a wɔde boa Nyame adwuma no, wɔndom yɛ bi na sɛ ɛyɛ a Central Bank no yɛbɛtumi apagya no afiri beaeɛ a yɛwɔ no asan akɔ atrapaeɛ foforɔ a ɛbɛtumi aboa ma Nyame adwuma akɔ soro. Nti Central Bank deɛ ɛdi dwumadie hodoɔ pii aboa asafo no ne Nyame adwuma. Adɔfoɔ, na ayɛ sɛ wɔ kasa yi mu nyinaa no, m'agyenkwa no ayɛ sɛ through Central Bank no,

afutuo bi, wode wo number nso bɛto dwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ obiara a ɔte ebi a ɔpɛ sɛ ɔde drums anaa uniform anaa biribi boa central band no ɔbɛte no na watumi afrɛ no bɛ sɛ wode wo phone number ɛbɛto dwa. But before that no, wo final advice to, to the youth, viewers, young ones no na afei deɛ mede na mede wieɛ.
Yoo, afutuo a mede bɛma mmabunu, medi kan yɛ no general to the, to the youth of Ghana. ne sɛ mma nnyɛ w'adwene da sɛ ɔman no a yɛwɔ mu no, ɛwom sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ adwuma nni mu, na mmom sɛ wode te hɔ na woakɔ sukuu awie no, ɛkyerɛ sɛ obi bɛpɛ adwuma bi ama wo. In AY no, adeɛ a mesuaeɛ yɛ Skill Development one a aboa me ama there are certain places ne dwumadie ahodoɔ bi wɔ hɔ a meyɛ a, m'adwuma a meyɛ ntua me ka saa. eh, military support kakra a mewɔ mu no, ɛno nso so mma me sika saa. Ɛna other activities a meyɛ around mma me sika saa, na mmom skill a me developee wɔ AY mu no, ɛyɛ the adeɛ a metumi de me nsa yɛ no, ɛboa ma metumi nya sika koraa tua me mma school fees a nhu the monies that I get around. Nti afutu a mede ma mmabunu ne sɛ, ɔman yi a yɛte mu yi, Nyankopɔn ahyira yɛ sɛ there are a lot of handicrafts ne skills a ɛwɔ ɔman yi mu a ɛbɛtumi aboa yɛ ama yɛatumi anya yɛn nsa ano adwuma, aboa yɛ ama yɛanya adwuma. Mma yɛamfa yɛn adwene nto so sɛ, so far as sɛ makɔ sukuu aduru level wei deɛ, I don't need to go and do this particular thing, it is lower, it is not up to my class. Sɛ woyɛ saa a, da biara wobɛjoine Unemployed Graduates Association. Ɛnni kwan sɛ ɛba saa. Ɔman yi, Nyankopɔn ahyira yɛn a wama yɛn adom akyɛdeɛ pii. Ɛno nti afotuo a mede rema nyinaa ne sɛ, yɛmmɔ yɛn ho so na yɛnyere yɛn ho sɛ yɛbɛboa. yɛn ankasa yɛ ho na yɛasua nneɛma kakra ne yɛn nsa, yɛn nsa ano adwuma sɛ yɛbɛtumi aboa yɛn ma abuilde yɛn ho. Obi akɔ university awie awie ne masters, ɔde to brodo a seesei ɔwɔ din, ɛwɔ brand. Brodo to nyɛ bɔne, nanso so ɔdwenee sɛ wayɛ masters nti ɔnkɔ hɔ a nka ɔda so yɛ unemployed graduate. Enti nneɛma pii wɔ hɔ a nnipa binom akɔ sukuu akɛseɛ awie nso wɔasan aba fam a wɔreyɛ a ɛno mmom na apagya wɔn. Nti yɛmfa nhyɛ yɛn tirim sɛ yɛyɛ mmabunu a ɛwɔ ɔman yi mu yi. Number one, we should be patriotic citizens. Na efi ahodoɔ a ɛkɔ so wɔ ɔman yi mu nso, yɛmbɔ mmɔden sɛ baabi a yɛnni kwan sɛ yɛde fi to no, yɛmfa nto hɔ. Na nsuo tɔ a, ama anyiri ankɔkum nnipa. Na afei nso so, yɛapɛ yɛn nsa ano adwuma na yɛatumi de aboa yɛn ho. Na asafo no mu deɛ, afotuo a mede bɛma yɛn mmabunu ne sɛ, AY kuo no, ma yɛntoto no ase. Because abuild yɛn mu bi. akɔ akɔduru tipiaeɛ sɛ baabiara nni hɔ a wobɛfrɛ yɛ sɛ yɛnkɔ nkɔgyina nkasa a yɛbɛfɛre anaa yɛbɛsuro da. Yɛnsuro nnipa anim. Mekae sɛ Ɔmampanin Mahama Apɛn so, me nua baako a me training wɔ Valley View, Ofori Amponsah, a ɔwɔ America seesei, ne birthday na nka yɛdwene sɛ ɛyɛ impossible for a normal citizen to visit the President. Ne birthday. Ɔde yɛɛ literature evangelism. Yɛkɔɔ Presidency, ɛyɛ Flagstaff, kɔkyɛɛ tracts ne books a ɛkwan a yɛfaa so kɔɔ yɛ ne dwumadi no sɛdeɛ ɛsi dii no, President koraa na ɛyɛ no nwanwa. Ɛno nti yɛnhyɛ nniso sɛ AY no wɔ ntetee ahodoɔ pii ma yɛn a sɛ Nyame boa yɛn na yɛdi akyire a ɛbɛtumi aboa yɛn ama yɛanya yɛn adwuma ayɛ. Ɛbɛtumi aboa ama yɛ abuilde yɛ ho spiritually, physically and mentally a ɛbɛtumi ama yɛ biribiara a yɛreyɛ biara no ayɛ nkunimdie. Ɛmfa nhyɛ wo tiri mu da sɛ AY yɛ mmɔfra dea. Sɛ wobɔ wo ho mmɔden de wo ho hyɛ mu a, baabiara nni hɔ a wokɔ a wo ho bɛkyere wo da. Firi sɛ meka hyɛ Nyankopɔn adwuma mu sɛ, M'asaase so a mewɔ nyinaa no, nnwuma ahodoɔ a mayɛ nyinaa te sɛ me ankasa mebiee m'adwuma nyinaa mu no, the support came from AY. Ɛyɛ nneɛma a mesuaa wɔ AY mu na ɛboaa me from Standard Chartered Bank way down to eh, micro finance baako a menyaa wɔ Dansoman. Everything that I did on this earth up until now nyinaa no, the support came from AY. Nneɛma a mesua wɔ mu. Enti ma yɛmfa youth dwumadie no nni agorɔ baako koraa na yɛde di agorɔ a, ɛbɛha yɛn wɔ yɛn asetena mu. na woka sɛ wopɛ sɛ woboa yɛ ma Central Bank kɔ n'anim anaasɛ mmabunu kuo dwumadie nso so yɛtumi de kɔ atrapoeɛ foforɔ a, number a wobɛtumi asɛnde yɛ ebia sika kakra anaa mmoa bi anaa wobɛfrɛ na woakyerɛ yɛ deɛ yɛnyɛ wɔ so no yɛ 0242 63 69 79 0242 63. Six nine seven nine ɛno ne number ɛyɛ MTN mobile money nso so ɛno nti sɛ wopɛ sɛ wo woyɛ donation bi fa so a ɛbɛtumi de aboa central bank no atɔ instruments amom a wotumi de fa so na wafrɛ akyerɛ yɛn sɛ wo na waboa yɛn na yɛn nso so ho ase dɛ sɛ pata no yɛde bɛma mo yɛda mo ase. Yoo adɔfoɔ, ɛnnɛ dwumadie no. ayɛ de ayɛ sononko. Yɛne yɛn nua Master Guide Samuel Asabere Frimpong a yɛfrɛ no General ɛna wakyerɛkyerɛ mu, General no baabi a ɔfiri ampa nso yɛ General, baabi a ɔyɛ adwuma, Standard Chartered ne Micro Finance ne adra ne sɛ ɔno ara na abue n'adwuma a ɔyɛ ne ne mma ne ne sukuu sɛm ne ne sogya baabi a ɔdwaneeɛ ne nyinaa. Adɔfoɔ, ɛɛ sɛ yɛka a, yɛka sɛ Salvation TV ne the pathfinder guy tv station ebire biara no we deliver what we we promise yɛn next interview watch out richard ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛdɛbi richmond tufoɔ a ɛyɛ ne yɛfrɛ no kwame yɛn next interview shabi ɛɛba so kyɛ sɛ nneɛma ɛɛdɛ ɛɛdɛ ɛɛdɛ ɛɛdɛ ɛɛdɛ nkoa nti sɛdeɛ wohwɛ wɔ youtube yi wɔn aseɛ wɔ no subscribe. subscribe na ka kyerɛ ɔnamfo foɔ sɛ ɔmo nyinaa n subscribe o you can follow us on our social media handles yɛwɔ Instagram yɛwɔ Facebook yɛwɔ Twitter wada aseɛ Twitter ɛɛ eh, yɛwɔ hɔ ne nyinaa ne nyinaa yɛ Salvation Magazine anaasɛ na level eh, my na level my na level wobɛyi to no abɔ my na na level a wobɛhu my na level anaasɛ Salvation Magazine anaasɛ the Pathfinder Guy ne nyinaa Facebook WhatsApp Twitter, Instagram ne nyinaa yɛwɔ hɔ. Adɔfoɔ, dwumadie a yɛdi nyinaa yɛpɛ sɛ yɛma nkurɔfoɔ te homeda som ne wɔn a ɛsom homeda, Nyame da a ɛsɛ mfaniso no mu, wɔn ho nsensɛm. Bebree no adwene sɛ yɛyɛ ɔkɔ, bebree no adwene sɛ yɛyɛ some secret society. Wɔ yɛn nso mpo a yɛyɛ homeda, yɛsom homeda no, yɛn mu bebree no ara yɛdwene sɛ sɛbe yɛyɛ apapahwɛ akwaa bi na ebia yɛwɔ hɔ. But through this initiative no wobɛte wɔn a ɛ ɔnni airlines ɛɛ wɔn a ɛyɛ CEOs of big big big companies a wote din ba wonnim sɛ nea onam no yɛ SDA ni ɛne wɔn a a a ameki ɛ ɛ so much inventions ɔ wɔ wɔ wɔn a ɛkɔ Harvard ne Yale ne MIT

Yɛnyɛ no aborɔ, yɛnyɛ no aborɔ, ɛno nti eh, Nyankopɔn nso ɛnyɛ wo aborɔ, Nyankopɔn nhyira wo na ɔmmoa wo. Ɔdɔfoɔ, Salvation TV, Pathfinder Guide TV, eh, baabi a yɛde nnwuma deɛ ne ɛbɛbɛsi nie. Nyankopɔn nhyira yɛn na adepa nkye yɛn. Bye bye, yɛakra mo. Nsa,
yɛnka dosɛm na ano asɛm because adeɛ a papa wei ayɛ me no.

Nea ɔteeɛ ante no yie, nea ɔhuuiɛ anhu no yie. Ma yɛn brief ɛ ɛ dɛn na Drill Tent Seminar no baeɛ, dɛn na ɛsiiɛ ne adeɛ nyinaa ma yɛn atiefoɔ nte from the horse's own mouth sɛn na ɛsi kɔeɛ na the build up to the day seminar no sɛn na na ɛsi teɛ, committee ne the various things ne nneɛma wɔn a ɛbɛ mpakyɛw ma ma information. Yoo, me nua meda ase.
Ɛɛm, Saa drosɛm na woka ho asɛm yi, mekae sɛ bɛyɛ fifteen years ago, mebaa Nkran no, ɛna na ɛwɔ me tirim sɛ we should have a formidable body bi a any time a Union no hia yɛ biara no, nyɛ afei na yɛrebɛtoto yɛn nsa afrɛfrɛ, but we will have a squad wɔ hɔ a ɛte sɛ like a drill squad a any time a wohia biara no you just call them and they will be ready for duty. Ɛno nti mede too mpaninfoɔ anim, nanso so wɔanhyɛ da amfa wɔn ti angye. 'Cause sɛdeɛ na merekyerɛkyerɛ wɔn no, na adwene a ɛwɔ me tirim about drill ho no, they don't understand it like that, nti wɔn ampene so. Nanso so, it was still in my mind. Ɛna na SDA mu ankasa nso, we didn't have any standard regulatory manual bi a ɛ guide yɛn in drill te sɛ deɛ sogyafoɔ wɔ ne other security services no wɔ no. Nti me saa gye too me ho so sɛ eh, mɛka anuanom binom abom na yɛatumi a design ne or atumi atwerɛ a drill manual, standard one, for Ghana a yɛbɛtumi ayi so di a yɛyɛ dwumadie na fortunately saa berɛ no ne yɛyɛ Ghana Union ne yɛn nkyɛɛ mu nti me hyɛɛ aseɛ ɛne anuanom bi kasaɛ me kae sɛ me nua bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Nifio me me frɛɛ no de too n'anim ɛɛ anuanom no ɔmo dɔɔso ɔmo nyinaa no na ɔmo kye ɔmo din ankasa no nhyɛ da nyɛ din a nkorɔfoɔ nim nti wobɛka a sɛ obi bɛhu no yie a gye sɛ ɔbɔ Name a na ɔde ataakye ne ho a yɛtaa ka no sɛ nickname. Onua baako ne yɛfrɛ no Copas. Owiee Valley View a metuei ne no Master Guide wɔ Valley View. Ɔno na ɔyɛ obi a n'ani gye drill ho pa ara na owiee ɛɛ Accra Aka nso so a na ɔka drill officers no ho. Enti one step mm-hmm. Enti enti wɔn no a na wɔn ani gye drill ho saa no, ɛkɔɔ wɔn na mefrɛɛ wɔn nyinaa baeɛ na mede too wɔn anim sɛ this is what I want to do nti wɔn mmoa. Wɔn starte de ideas bae na yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛtwerɛtwerɛ to hɔ ara kakrakrakra. Ɛno mu na me kɔhyiaa T. A. Yandam na ɔno nso boaa me fine tunee kakra no a matwerɛ no ara. Enti sei a meka saa nwa no, ɛno mu ara na mede bɛhyiaa RSM Fam Kamal Dean. Saa berɛ no, na ɔyɛ Staff Sergeant. Enti ɔyɛɛ me nyɔnko prɛko pɛ because me ne no kɔhyiaa AY kuro yi ara, Central Bank kuro yi ara. no a, ɛyɛ secondary school a wɔnyɛ SDA mpo secondary school, Anglican school, ɛreyɛ hot cast, Holy Trinity Cathedral, ɛna wɔfrɛeɛ sɛ wɔn handing over, cadet handing over, central band mmra mmɛbɔ. Nti yɛkɔeɛ na yɛkɔhyiaa Kamal, ɛna Officer Kamal, me ne no faa adamfoɔ na afei yɛhyɛɛ aseɛ didi nkɔmmɔ a mede saa proposal initiative yi too n'anim nti mede too n'anim na ɔno nso hyɛɛ aseɛ boaa me how to go about it na matwerɛ biara fine nti ɔhwɛ mu a na wayɛ corrections ama me na mede kɔ na masan akɔtwerɛ aba te sɛ deɛ meyɛ thesis no pɛpɛɛpɛ nti afei meyɛɛyɛ ara kɔduruu berɛ bi a ɔ editeeɛ a na ɔse me holding on na seesei there are a lot of new reforms a ɛreba nti mentwɛn wɔkɔ peacekeeping ba na sɛ bi a wɔkɔ te sɛ new reform bi aba a meba a Ɔba a, ɔbɛka akyerɛ me na afei mede aka ho. Fortunately, ɛbaa so pɛpɛɛpɛ. Ɛma ɔyɛ changes yɛ changes saa ara nti fifteen years ni a ma fight ara sɛ nka ɛbɛyɛ Drɔ seminar anyɛ yie, mebɛnya Drɔ manual anyɛ yie. Nti deɛ me twerɛtwerɛ keka bɔɔ mu no ara no ɛna Pastor Thompson berɛ so meka kyerɛɛ no de proposal kɔeɛ sɛ mepɛ sɛ yɛyɛ Drɔ seminar firi sɛ mayɛ manual akɔduru sei nti sɛ Ghana yɛ adapte a nka ɛbɛboa. Ɛna ɔse gye sɛ Committee no ahyia wɔ so sɛdeɛ SDA nhyehyɛeɛ teɛ no. Afei ɔde kɔeɛ no ɔmo se no ɔmo ngye ntum because ɛwɔ sɛ yɛde kɔ ward process tenteenten na me se yoo mate. Nti me deɛ na me nyankofoɔ ne ɔmo a ɔmo bɛn me paa no me frɛfrɛ ɔmo yɛka yɛn ho bom ne yɛ traini yɛn ho yɛde ma no anaa. Nti me kae sɛ me faa ho yɛɛ first drill seminar bi. a saa berɛ no na Pastor Geyser na ɛyɛ ɛɛ South Ghana Conference Youth Director, mede wɔn kɔɔ Papayɛ Gardens na yɛkɔyɛeɛ a yɛkaa sɛ nka yɛbɛma wɔn certificate. Certificate no yɛyɛ wiee but yɛkɔduu Union no Director se ɛnam sɛ yɛaka sɛ yɛn hold wɔn nti no ɛɛ ɔntumi nsaene nanso so wɔn aba mu ammu. Ɔmo deɛ ɔmo akɔyɛ ɔmo training nti Nyame adom me ne Kamal ɛɛyɛ now SWO Kamaldeen Amadu a ɔyɛ the 5BN RSM ɛna mede too n'anim sɛ deɛ mayɛ manual akɔ akɔduru ni but this year yi ɛɛyɛ last year 2017 deɛ no matter what mepɛ sɛ yɛyɛ drill seminar me ne yɛ sɔfo panin baako aka ho asɛm a ɔde ne ti ama me saa berɛ na Pastor Thompson afiri so ama Pastor eh, Esiam na abɛyɛ youth director, union youth director. Me ne no kae no, na saa berɛ no nso ne yɛakyɛ union no mu. Na kasa ne ne nya mu no, na Northern Ghana Union, ɛyɛ me ara me papa, Pastor Owusu-Ansah, Dan K. Owusu-Ansah, na ɛyɛ youth director wɔ Northern Ghana Union Mission. Na wɔayɛ drill seminar no bi wɔ Techiman. Na wɔreyɛ no, anwanwasɛm ne sɛ, manual no a meprepareeɛ no, ɛnnum mu copy. na me papa yi tuiɛ na ɔde bi kaa ho na ɔde kɔɔ Techiman seminar no nti ɛmaa me confidence sɛ adeɛ ma a maprepare no if it were not good nka youth director and he is one of the astute directors a ɔmo nim so much about the youth ministry nti sɛ ɔpicke something from your manual it means dɛ ɛyɛ correct and standard nti ɔde kaa ɛho ma wɔkɔyɛeɛ no, ɛwieeɛ no, ɛna meka kyerɛɛ no sɛ, this is what I want to do for the union, na ɔse oh it's a good idea so I should move on. Enti Nyame adom, me ne RSM nso kasaeɛ no, saa berɛ no because I was affiliated to 5BN nti na ɛwɔ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛ link up na yɛhu sɛdeɛ yɛbɛsi de no akwan afa. Nyame adom me ne Union Youth Director kaeɛ na ɔtee aseɛ, yɛ fixee date, Ɛho committees a yɛte yɛ ama committee mandate sɛ ɔnyɛ adwuma. Committee yɛ n'adwuma na ɔde report kɔ a ne yɛabɔ ato agu sɛ oh nneɛma no eh sɛdeɛ yɛpɛ no nyɛ saa na moyɛ no. Ɛberɛ no a mode ahyɛ no nneɛma bi wɔ hɔ a initiatives bi wɔ hɔ a mode ba ɛne asafo no nhyehyɛeɛ nkɔ nsɛm pii but ne nyinaa mu no yɛaba mu ammu. Committee no toaa so yɛɛ adwuma ara kɔsii sɛ afei RSM Kamau kaa sɛ. he has committed himself sɛ he will be there as an instructor for that seminar nti me kɔ ka kyerɛ yɛ sɔfo panin na ɔsɛ oh then he he has to give the way na yɛn tumi nyɛ because for a whole big man like that to agree sɛ ɔbɛba seminar ni bi ni deɛ then it means the seminar must be held nti yɛ hyɛ aseɛ yɛ ho nhyehyɛeɛ nyinaa yɛ change date no severally but nyame adum ni nti no yɛ fixee date no. ma last year August no mu hɔ nom no getting close to September no afei yɛ yɛyɛ seminar yi yɛyɛɛ seminar no awerɛhosɛm ne sɛ me nua yɛyɛ manual manual ne yɛ manual koro yaa fifteen years ago nyame nam ne ne yi saa manual yi ɛno ne manual a meka ho asɛm yi na ɛyɛ fifteen years na nipa atena ne to so anya abotire akɔ mpaele ayɛ research ahodoɔ akɔ online akɔnya information from the various unions and conferences ɛkwan a wɔfa so yɛ wɔn deɛ in SDA ɛne the standard pamphlet ninety a all the security services in the country use no yɛ adapte firi mu ma ɛsuiti yɛ system because SDA no yɛnyɛ combatant nti yɛn use rifles ne arms nti we had to only conform to the foot part nti foot drill part a ɛwɔ Pamphlet ninety no nyinaa no yɛ adapteeɛ ɛna deɛ General Conference a recommend nso yɛfaeɛ and some of the other conferences a ɛwɔ outside the country nso so no yɛpeke wɔn deɛ na yɛkekakeka ne nyinaa bɔɔ mu na yɛtwerɛtwerɛ sɛ yɛbɛ suit Ghana yɛ standard na afei de yɛde yɛɛ saa manual yi. Nti saa manual yi yɛ mɛtumi aka sɛ me nsa ano adwuma a mede reboa mmabunu kuo no ama no akɔ so nti sɛeɛ a yɛbɛnya nkurɔfoɔ a wɔbɛ use manual yi de atete mmabunu no nti na ɛma Me ne director kasaeɛ because by principle no sɛ aberɛ no a na yɛyɛ Ghana Union no the whole Ghana no me na na meyɛ in charge of drill nti I was the commander for the Union ɛna yɛkyɛɛ mu no nso so Southern Ghana Union still a saa dwumadie no yɛde hyɛɛ me nsa ɛno nti na ɛwɔ sɛ me make sure sɛ saa adeɛ wei bɛba so me ne director kasaeɛ ɛne ɛma ɔno nso ne ne field directors kasaeɛ a wɔgye too mu no yɛ organise drill seminar no ɛma manual yi yɛkɔɔ outdoor no wɔ hɔ. ɛma yɛ making sure sɛ every instructor who came no got a copy of this manual. Nti Nyame nam SWO Kamau Dean so ɛma ɔde instructors firi 5BN ama baako koraa firi 64 ɛba bɛboaa yɛ ɛma ɔmo tumi trainee yɛ yie ɛma yɛ tumi nyaa standard drill instructors a ɔmo tumi boa a mɛtumi aka sɛ sɛsei ara SDA mu deɛ no Yɛwɔ drill instructors a ɔmo bɛtumi aboa atraini yɛn mmabunu in for the standards of the youth ministry ama ɔmo ahu drill properly. Ɛno nti saa manual yi ɛna fifteen years ago ɛyɛɛ anisoadehunu sɛ ɛwɔ sɛ SDA mu nso so Ghana hanom no yɛtumi nya biribi a yɛbɛtumi de yɛn nsa asɔ mu aka sɛ ɔman Ghana mu nso so no Sɛ yɛreka Parade Works a, yɛwɔ biribi a yɛn nsa betumi asɔ so sɛ manual atumi asua na aboa yɛn. Enti sɛ me ne wo kasa yi, ɛɛ, December yi ara mede copies kɔmaa Northern Ghana Union Mission a ɛyɛ me papa Pastor Owusu Ansah, mede copies kɔmaa no a ɔno nso hui yɛ n'ani agye ho paa yie a Northern Ghana wɔn nso so adapte a wɔn astate use wɔ hɔ na Southern Ghana ha deɛ a yɛahyɛ da ayɛ ho seminar a wɔagye atom. Ɛno nti saa manual yi. Ɛho dwumadie no nsɛm no dɔɔso, nanso anigyesɛm a ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ Nyame nam so ma yɛyɛ seminar no. Nyame nam 5B yɛn so maa yɛn instructors ma wɔn bɛ trainii yɛn ama saa berɛ yi yɛwɔ drill instructors hɔ. Na anigyesɛm ne sɛ afe yi a yɛwɔ mu yi ara yi Nyankopɔn kaa yɛ President Akufo Addo akoma sɛ wate SDA nka, wate Union nka sɛ SDA yɛwɔ nwumadi ahodoɔ pii a yɛdi na yɛwɔ unit bi wɔ asafo no mu a ɛte sɛ sogyafoɔ. Ɛno nti afe yi Independence Parade no ɔpɛ sɛ ɔhu saa unit no wɔ Independence Square a ɛyɛ Black Star Square. Ɛno nti ɛnnɛ da yi. a ɛyɛ Kwasiada yi mpo no, yɛma wɔn kɔ kɔyɛ rehearsal towards the independence parade. Enti meda Nyame ase sɛ akukuruhweaseɛ nyinaa mu ne fifteen years ahokyerɛ nyinaa mu no, Nyame adom manu awie aba out a obi biara a ɔhia copy biara no, sɛ ɔma yɛyɛ aware a, ɔbɛtumi anya copy de aboa n'asafo anaa ne mmabunu atete wɔn wɔ drill kwan so. Enti drillsɛm na wotee no. Ne nyinaa ne sɛ Nyame boae fifteen years ago anisoadehu a Nyame de maaeɛ no yɛde prepare manual ma yɛ kɔ outdoor no ɛsan traini instructors a wɔn tumi use manual yi de kyerɛ drill wɔ various churches no mu. Adɔfoɔ sɛ mo hwɛ a anigye sɛm a yɛ saa wɔ manual yi mu ne sɛ ɛsiane sɛ General Master Gada Sabere ɔsan yɛ Cadet drill instructor nti no ɛberɛ a ɔrekurukyerɛ nwoma wei committee no hyiaeɛ ne sɛ Ɔne mpanyimfoɔ hyiaeɛ, SW Kamal Dean hyiaeɛ a wɔwɔ compile manual no. Ɛsaa yɛ no sɛ ɛsiane sɛ youth no SDA yɛwɔ secondary schools a secondary schools no wɔ cadet wɔ mu no na ɛyɛ the same drills wɔn bɛ use no. This drill manual no can also be used for any army cadet. Nti sɛ wohwɛ yɛn na wowɔ. Woyɛ Army Cadet bi na wopɛ drill manual a, wobɛtumi abɛtɔ bi na mo drill ɛɛ mo mo mo cadetfoɔ no ahwɛ so deɛ ɛsua biribiara. Ɛɛ saa pɛpɛpɛpɛ na ɛteɛ. Nti nwoma fɛfɛɛfɛ yi a yɛkura yi a ɛɛ seesei a ɛno na ɛyɛ. wohwɛ kyɛ no a wɔse tactics, techniques and procedures on Adventist youth marching and drilling in Ghana, ayɛ sɛ yɛka Ghana ase a ɛyɛ apueɛ, atɔeɛ, atifi ne anafoɔ youth no baabiaa, baabiaa, baabiaa yɛka no marching and drilling deɛ a standard no as per thought ɛho nwoma nie. Ɛyɛ ne sɛ yɛ babunu na atwerɛ saa nwoma wei. Saa berɛ yi pɛ, Darrell Manoa san ne North American Division mu yeeɛ, ɛɛ Henry T. Bynde mu na wɔyɛ youthfoɔ ne Lucas mu young people na wɔhyiaeɛ a wɔkurukyerɛeɛ nti Nyankopɔn nhyira wo. Me nua, yɛda wo ase a wode saa nwoma yi nso aba.